Bis viru Jore woren nach déi meescht Feldweeër zu Lëtzebuerg naturbelos an hu vill Déieren a Planzen e wichtege Liewesraum gebueden. Laanscht de Feldwee war oft e breede Rand mat Beem an Hecken. Duerch aner Usprech vun der Landwirtschaft, sinn haut déi meescht Feldweeër befestegt an asphaltéiert. Verschwonnen ass esou de liewege Feldwee, e Stéck Natur. Wéi gesäit dann haut de Bord vun engem Feldwee aus? Vu Fréijoer bis Hierscht 2020 hunn ech eng Rei Feld a Vëlosweeër am Weste vu Lëtzebuerg e puer Mol ofgetrëppelt an dokumentéiert.

Dann d'Vëlosweeër mam Vëlo am Westen an de Gemenge Biekerech, Ell, Garnech, Habscht, Helperknapp, Mamer, Prënzerdall, Rammerech. Réiden, Sëll, Useldeng, Viichten a Wal. An de Gemengen Habscht, Käerch a Stengefort hunn ech mer d'Feldweeër an och verschidde Grénganlagen ugekuckt. Ob laanscht Vëlosweeër oder Feldweeër, a ville Gemenge ginn et flott gréng Landschaften, Natura 2000 Schutzzonen, Naturschutzgebidder an aner Naturprojeten. Zum gréissten Deel ower hunn ech eng monoton Kulturlandschaft gesinn, an där mer der Natur wéineg Plaz ginn. Meeschtens fënnt een nach laanscht d'Vëlo a Feldweeër eng Rescht-Natur a Form vun e puer Hecken, Beem a Bëscher. Gréisser Heckekomplexer mat Beem begéint ee laanscht déi al Tracéen vun de fréieren Eisebunnslinnen Atert, Oder Deeler vun der Janglisbunn. Och direkt ëm d'Dierfer fënnt ee munchmol nach e puer flott Plaze mat Beem an Hecken. Mat oder ouni Hecken a Beem fält d'Weeër kéinte fir méi Biodiversitéit an eiser Landschaft suergen. Kéinten, jo, wann net ab Abrëll, Mee laanscht d'Feld a Vëlosweeër a Grénganlagen ganz fläisseg ënnerwee wieren. Net déi oder déi si gemengt, mee déi do. Ab Fréijoer bis an den Hierscht sinn iwwerall an de Gemenge méi Mulchmaschinnen am Asaz. Elo gi laanscht sämtlech Feld a Vëlosweeër all. och déi klengsten Vegetatiounsspuere gemulcht, dat heescht zerklengert an zerschreddert. Zerstéiert gëtt domat vill Liewen um Bord vun dëse Weeër. Mindest dräimol am Joer ginn d'Bordure vun de Weeër esou gemulcht, an dat bis an de Buedem eran. A meeschtens alles bis op Hecken a Beem, mee och déi ginn oft champléiert. Och Clôture kënne schwéier gemulcht ginn, esou bidden och si der Natur e klenge Schutz. Leider verschwannen déi meescht Clôturen. Well d'Parzellen ëmmer méi grouss ginn a vill manner Mëllechkéi op der Weed stinn. Och si ginn net méi gebraucht. Souguer Bëschweeër ginn net vun esou Botzaktioune verschount. Firwat mussen esou breet Forstweeër an der Vegetatiounsperiod, an dat och an Naturschutzgebidder, geméint ginn? Och bei de Gréngflächen an den Dierfer gëtt wéineg natierlecht Liewen zougelooss. Op esou ongenotzte Gréngfläche kéint een dach e bësschen Natur zouloossen. Dobäi stinn oft esou Schëlder. Wéi soll eng Bei oder Päiperlek sech do wuel fillen? Ongenotzte Gréngfläche bidden vill Méiglechkeeten, aktiven Naturschutz a fir méi eng grouss Aartevillfalt an de Gemengen ze suergen. Firwat passéiert dëst net? Ech mengen, et feelt de Gemengen u konkreter Hëllef, Informatioun, Motivatioun a Weiderbildung fir d'Personal, wat um Terrain schafft. D'Gemengepersonal ass héich motivéiert, eng gutt Aarbecht an hirer Gemeng ze leeschten. Eenzel Bemierkunge vun ze héich Gras, Onkraut, Wëllnes an aneres féiert zu den drastesche Botzaktiounen. Néideg ass och d'Sensibiliséierung an d'Informatioun fir d'Bevëlkerung. Hei Beispiller aus der Gemeng Käerch, Flott Broochflächen, déi net geméint ginn. Hei kënnt een net mat enger Maschinn hin.

Dat geméintent Gras gëtt oftransportéiert. Dat ass gutt a Viraussetzung, datt dann, wann emol eppes manner geméint gëtt, sech flott Plaze weisen, wéi hei am Ausgang vu Käerch, mat wéineg Gras, awer vill Kraider. Esou Flächen nach just eemol Enn Juni an am spéiden Hierschméinen dann entstinn flott a wäertvoll Liewesraim. Et bleift wéineg Natierleches an eisen Dierfer, wéineg gutt Beispiller vun Natur an de Gréngflächen. Projete wéi Schoulgaart an aner Gaardenanlagen an oder beim Duerf.

Sinn am Hierscht Feld a Vëlosweeër vun all Grashalm a Kraider befreit, fänkt elo d'Heckepfleeg derlaanscht un. Laanscht d'Vëlo a Feldweeër ginn all Joer bei de meeschten Hecken a Bëschränner déi säitlech Ausdriwwer zum Wee drastesch geschnidden, egal ob déi Heck direkt um Rand, oder e puer Meter vum Wee ewech steet, an dat och ëmmer op den zwou Säite vum Wee. Bis zu enger Héicht vu 5 bis 6 Meter kënnt et do zu engem drastesche Réckschnëtt, an dat och bei de Beem. Resultat, Hecken, Bëschränner zum Wee ouni Bléien, Hecken, Bëschränner dann och ouni Friichten. Hunn esou Hecken all zwee bis dräi Joer e säitleche Schnëtt an och ëmmer nëmmen op enger Säit schneiden a mer hu méi Natur an dann net am Fréijor just maueränlech gréng Hecken. Gréng Hecken am Summer wéi Hierscht, gréng Hecke mat vill manner Naturliewen a manner Natur a Liewen. Hecke schneiden ass eng wichteg Naturschutzaufgab. Eng ekologesch Heckepfleg duerch eng fachgerecht Verjüngung ass wichteg, mee zu enger Heck gehéieren och Bléien a Friichten. Wéi doudegt an aalt Holz, genau esou wéi den Heckerand mat Kraider a wëlle Blummen. Méi eng grouss Aartevielfalt kéint laanscht vill Weeër duerch richtegt Méinen erreecht ginn. Op ville Plaze wier dëst méiglech. Plaze wéi hei kéinten de Beie wéi Päiperleken an aner Insekten an Déieren e wäertvolle Liewesraum sinn. Viraussetzung, Méien, net mulchen, Dat heescht, Oftransport vun der geméinter Vegetatioun. Nëmmen esou kënne sech Blummen a Kraider géint Gras, Brennesselen an Dëstele behaapten. Am wichtegsten ass ower de richtegen Zäitpunkt fir d'Méien, op kee Fall ze fréi, am beschten dann, wann déi meescht Kraider a Planzen schonns geblitt hunn. Dat bedeit fréistens Mëtt, Enn Juni. Leider si laanscht d'Weeër déi meescht Renner extrem schmuel, matgedüngt a matgenotzt. An esou Landschaften ass et besser net ze méinen, do suergt all Grashalm dee stoe bleift fir eng Beräicherung. Besonnesch am Hierscht a Wanter si Broochsträifen an der Landschaft extrem wichteg. Si si Liewesraum, Réckzuchsgebitt oder eng Aart Zebrasträifen a Garant zum Iwwerliewen fir vill Déieren. Manner Méie laanscht d'Weeër ass méiglech, Beispill Stadstroossen, déi gi vill manner geméint. wéi Gemengestroossen, Feld a Vëlosweeër. Esou Randsträifen, déi stoe gelooss ginn, misst och laanscht eng Rei Feld oder Vëlosweeër méiglech sinn. Déi iwwerdriwwe Botzaktiounen, zesumme mat enger absolut propperer Landschaft, ass och eng Ursaach vun dem enormen Aartestierwen,

Ëmmer méi grouss Parzellen, wéineg Ofwiesslung, eng Landschaft mat wéineg Liewen. Souguer d'Léierchen héiert een ëmmer manner. Ass eleng d'Landwirtschaft, d'Baueren dofir responsabel? Esou wéi all Mënsch probéiert och de Bauer seng Aarbecht esou gutt wéi méiglech ze maachen. De Bauer probéiert mat deene Mëtteln a Maschinnen, déi hien zur Verfügung huet, präiswäert an héichwäerteg Liewesmëttel sou einfach wéi méiglech ze produzéieren. Dat geet och oft drastesch op Käschte vun Natur an Ëmwelt. Dëst ze änneren ass eng Aufgab vun der gesamter Gesellschaft. Naturschutz ouni Landwirtschaft ass bei eis net méiglech. Genausou misst och kloer sinn, datt Landwirtschaft ouni eng intakt Natur kee Sënn mécht. Feldweeër ginn net aus wirtschaftleche Grënn gepflegt. Propritéit schengt d'Haaptargument ze sinn, firwat gepflegt gëtt. Et ginn iwwerall Weeër, et ginn iwwerall Ränner, mol méi kleng, mol méi grouss. Datt et méiglech ass, Landschaften erëm mat Liewen ze fëllen, weisen déi vum Landwirtschaftsminister gefërdert Ackerrand a Bléisträifen. Esou flott Beispiller sinn nach leider eng absolut Ausnam. Bei iwwer 300 Kilometer Vëlosweeër hunn ech manner wéi ee Kilometer Ackerrandsträife fonnt, bei de Feldweeër eng zwee Kilometer. Et misst een et fäerdeg bréngen, laanscht sämtlech Weeër entweeder esou Randsträifen oder aus den haut schmuelen oder matgenotzten an iwwerfleegte Boren en naturbeloossene Rand vu mindestens zwee Meter ze maachen. Jo, jo, da kéint, wéi hei tëschent Käerch a Stengefort, wou ech nach wäit bis an déi achtzeger Jore reegelméisseg konnt den Hues a Feldhénger begéinen, eng Renaissance och fir esou Déieren a vill anerer entstoen.

Klimaschutz ass och Naturschutz. Wann d'Millen matten am Liewesraum vum Roude Millan, wéi an der Gemeng Garnech, si problematesch. Verschidden Energienotzungen hunn zu Lëtzebuerg hir Grenzen. Mir brauche vill méi e behutsamen Ëmgang mat eiser Landschaft. Néideg ass vill méi en effizienten Ëmgang mat der Natur a mat der net bebauter Fläch. Feld a Vëlosweeër wéi d'Grénganlage bidden vill an einfach Méiglechkeeten, konkret a schnell der Natur méi Liewen ze erméiglechen. Méi Natur laanscht d'Weeër bedeit méi lieweg Landschaften. Méi Natur laanscht d'Weeër bedeit manner Landschaftszerschneidung. Weeër sinn ideal Biotopverbundsystemer, wa mer d'Natur derlaanscht zouloossen. Méi Natur an den Uertschaften a Grénganlagen bedeit méi lieweg Dierfer, méi Liewesqualitéit. Méi Natur laanscht Vëlosweeër bedeit och méi eng attraktiv Offer fir den Tourist. Eigentlech bestëmme bei eis d'Joreszäiten den Ausgesinn, de Look vun eise Landschaften. Eis Landschafte si Kulturlandschaften, geprägt vum Mënsch. Haut sinn déi Landschaften oft esou vum Mënsch dominéiert, datt emol d'Joreszäiten net méi richteg erkennbar sinn. Monoton an ëmmergréng Landschafte vu Fréijoer bis Wanter. Dat gëllt och fir de Feldwee a Grénganlagen. Déi sinn näischt anescht wéi d'Spigelbild vun eisem Ëmgang mat der Natur an eiser Ëmwelt. De Feldwee kann, wéi all Wee, en Zil an eng Richtung bestëmmen. E Wee, wou mer erëm méi Natur zouloossen, ass e gudde Wee fir Mënsch an Natur.